Оста оештыручы, чын сәнгать остасы Фәрит нигез салган Мишәр фольклор ансамбле кайда гына чыгыш ясаса да, без әле һаман да, менә барабанын күтәреп, Фәрит үзе килеп чыгар диеп көтәбез. Кая барсак та, нинди чарада булсак та, Һаман шул истә. Менә Фәрит әфәнде шунда булса и, бергәләп менә шулай итеп күңелле әчеп утырыр иек, сөйләшер иек. Бер ел элек арабыздан вакытсыз китеп барган танылган сәнгать эшлеклесенең истәлеген һәм аның исемен мәңгеләштерү уңаеннан кыска гына вакыт аралыгында да якташлары аның туган авылында һәм эшләгән урынында мәрмәр такталар ачып, укытучылар һәм галимнәр катнашында Гыйбатдинов укулары уздырып, Фәрит Гыйбатдинов хакында Хәтирәләр, истәлекләр һәм язмалар дигән саллы гына китап та чыгарырга өлгергәннәр. Хәтер ул шундый нәрсә, сыеклана торган әйбер. Вакыт үткән саен кеше бар иде дибез дә, ә кем иде ул, нинди кеше иде ул, аларны онытабыз. Менә шуңа күрә инде без Фәрит абый урынына калган яңа җитәкчелек белән уйлаштык та, Фәрит абый турында хәтирәләр җыя башладык. Китап иттереп чыгарырга диеп. Моннан ел ярым элек кенә үзенең 60 еллыгын билгеләп узган Фәрит Гыйбатдинов Авылында, районда яисә Чуашстанда гына түгел, ә барлык татар дөньясына да яхшы таныш шәхес. Ул үзе яшәгән төбәкнең инде онытыла башлаган халык авыз иҗатын, аның йола уеннарын, бу якларга гына хас булган биюләрен бөртекләп җыйды һәм яшьләргә өйрәтте, аларны сәхнәгә чыгарып, әйтеп бетергесез зур эш башкарып калдырды. Гомумән, ул шулар белән сөенеп яшәде дә инде. Уйлавымча, инде ул халык үзенең киңленнән, теге эчке сандыгыннан саклап калган Җырларны, биюләрне белә, бии белә икән, усы ул уже менә бүген байлык. Бай катламлы татар фольклоры белгече Фәрит Гыйбатдинов дөньяви җыр-биюләр, такмаклар белән бергә дини темага кагылышлы бәет-мөнәҗәтләрне дә авыллар буйлап җыйды. Без
һәрвакытта Фәрит абыйны бик уңайлы һәм һәрвакытта төрле мәсьәләгә уңый яктан карап хәл итә торган кеше диеп һәрвакытта искә алабыз. Аллаһ Тәгалә рухын шат итсен һәм киләчәгебездә дә менә халкыбызның бердәмлеге өчен шундый шәхесләребез гүзәл үрнәк булып торса иде. Бөтен гомерен шул безнең Чувашиянең татар халкына, Урмай халкына үзенең тормышын бәйләде. Бик яхшы эшләп торды. Ну, хәзер бик каты безгә авыр авыл килеп китүгә. Туганлык булганнан гына түгел, мына без бөтен Чувашиянең татар халкы бик зур югалту булды. Өч яшендә әтисез калып, кече яшьтән үк хезмәт тәртәсенә җигелеп эшләүче Фәритне якыннары гына түгел, ә тирә-күршеләре, авылдашлары да сагына. Күңеле яхшы иде инде, теге Безнеңчә әйткәндә, тавыклар белән дәйсән нәшә инде ул. Шундый киңелле кеше инде ул. Фәритем бик сабыр бит ул. Ул тәмәке тартмады. Малайлар белән урамда кычкырып уйнап йөремәде ул. Без бит инде атасыз калган кеше. Алар үзерәк тордылар. Мин эшкә китәм көнтен. Кайткан төшемә идәннәрем эшкә куя, пешереп Гай итек тәмли генә. Татар сәнгатендә һәм милли хәрәкәттә якты эз калдырган Фәритнең вафатына бер ел тулуга багышланган бүгенге аш мәҗелесен аның гаиләсе уздырса, икенчесен республиканың Диния нәзарәте зур кунаклар катнашында Корбан аезында уздырырга ниятли. Фәритнең вафатына күңел ышанмаса да, шулай да инде без инде бу якты дөньяда беркайчан да аның белән кулга-кул бирешеп, хәл-әхвәлләр сорашып яши алмаячакбыз дигән фикер белән килешми һич кенә дә мөмкин түгел. Шуңа күрә бу якты дөньяда яшәгәндә бер-беребезгә мәрхәмәтле булып, изге гамәлләр кылып, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәсәк иде. Чуашстан Республикасыннан Рәмис Сафин, Татарлар.